Tsy kely e! Ataoko be, somary ataoko lavalava ny koragna aty niany, afa mifangaro ny koragna aty e! Ea! Alohan'ny za hivolagna izy aminareo, za magnano fisaoragna amin-dRagnahary nahary antsika eto ambonin'ny tany ty, izy magnomea rivotry aigna antsika, fa za koa zany magnano fisaoragna amin'olo mijery za mijery za zeo,

Yaa. Anombohako koragnanaka aty zany, ataoko boaka amin'ny flou, flou-ntsika vaovao aty, i Andry Nirina Rajoelina. Izy zany nivolagna hoe fitiavagna lehibe indrindra. Marigna zegny. Le fitiavagna agnatin'ny fontsika io zany zaraigna. Ya. Antsika zao, io zao tonga am place io, antsika zany hizarà ny fitiavagna. Be fitiava fitiavan'i Andry Rajoelina antsika zany. Ya. Mangataka amin-dragnahary inchallah i zany en place io ho vitan'ny meva, ho vitan'ny tsara daholo zavatra notantarainy naboakan'ny vavany ngambany antsika jiaby e.

Rivolala agnarany. Izy zany, izy namezan'i Ndragnahary pouvoir, pouvoir mahery. Rivolala agnarany. Izy, izy zany afotony atsika boka, atsika samby amin'ny heriny namezany, samby amin'ny heriny namezan'Andriamanitra atsika. Olo jiaby samby amin'ny heriny. Ya. Fa ninazy zany an, misy pouvoir grave be mintsy namaizany Ndragnahary izy, tsy mitovy amin'olo e, ya. Izy zany managna hery maha maha fitiavagna zany, ie, fitiavagna, managna fitiavagna fotony anao zao koa zany marary, azonao? anao afaka mandeha aminazy any raha majanganao. Anao zao koa sahirgna zao a za karaha zegny karaha zegny anao mandeha aminazy en en raha hoe mba mampiala am fasahiragnana anao ny zavtra tadiavinao jiaby zegny avoavany zoky la rivolala io ya izy misy moment izy miteny azaveko tsara raha zegny atsika jiaby samby mitandregny Raha diso raha volagno zegny, volagnanareo aminakahy hoe fa a raha volagninao tsy marigny. Ya. Manam-pahaizana tsy miteny tsy mivolagna raha maro e. Mbô akao secret-nazy jiaby tsy hainao. Ya. Kely fotsiny raha volagniny aminao. Secret-nazy jiaby igny tsy hainao. Kely fotsiny angaha izay nanao? Anao mahazo kely fotsiny, anao amin'izay izany mamita. Izay. Farivolala niteny hoe alohan'ny hifidy, alohan'ny hifidy président république-tsika ta Madagascar aty, ry zoky Rivolala niteny hoe, hitanareo volahy, olo hitonga Madagascar aty fa haiko izy. Ya. Olo i Tonga Madagascar ity a fa haiko fa za tsy hiteny aminaroo. Zegny nivolaniny tam. Tamintsika jiaby angambany lay iny naregny izy angambany mivolagna hoe fa a tsy mifamatra. Marigny raha zegny. Ya. fitiavagna zany fotony Madagascar antsika ty zany fa ela narary nijaly fotony le maheno antsika jiaby samy mahita raha zegny ya le avy amy place io zany midaka fo midaka ta nao izy zany amy sisiny ary izy ake ino izy tsy tia lala kanefa zany antsika olo araiky antsika koa ty mifankalala dia izy zany na namezan'i namezan'le place io zany mipetraka eo dia angamba no za tsy ohatran'ny taloha ety Madagascar aty e ya misy fivoahany be mintsy boka koa atsika jiaby mihafatra atsika mipetraka Madagascar aty na olo andafy any mbola miavotra koa reo mahita Madagascar koa Madagascar niova tegna niova tsy mitovy am taloha ya satria fitiavagna lehibe indrindra ya zegny lohan'ny teninakato igny e boka tamin'ny Andry Rajoelina

Izay ange tenenin'i Francis Turbo. Izy niteny hoe hiloka izy misy turbo boka ilay zavatra ataony izany dangereux vao Francis. Ohatry ny agnaboahan'ny mason'ady. Anao tafitokiko. Ya, anareo tsy maintsy ampihomezoka e. Francis Turbo niteny hoe tagna maro antsika jiaby zegny. Ilay tagna maro izany Lentagna maro mampiray. Aiza ny mampiray? Boaka agnatin'ny fotsika ato zany. Fotsika koa zany tsy milamigny, tsy mandeha i tagnana io. Ya. Tsy mandeha i tagnana io. Fotsika. Fotsika mitambatra aminao an. Fotsika mitambatra amintsika jiaby an. Mandeha tsara le fiainana. Zay. fotony izay nifankatiavagna zany tsara tsika miray mifankatia fa omia hevitry fa omia ide ambonin'ny tany ty tsika zany mazava ho azy mandeha ho azy le zavatra ataontsika zany libre daholo le zavatra ataontsika zany malalaka daholo fa ho za raha volagniko aminareo mivavaha eh mivavaha ko mbola velogno ambonin'ny tany ty fotony atsika zany mbola tsy hetsika hiandra hialantsika ambonin'ny tany ty ko mbola velogno mivavaha mangataha amin-dragnahary eh fitiavagna raha tsara atsika mbola velogno zany fitiavagna io zany mbola tsy miala agnatin'ny fotsika ao dia alantsika ambony tany aty io amin'izay o, miala agnatin'ny fontsika fitiavagna io, mbola misy fiainagna koa zany any ankoatra a, aigny mbola misy fitiavagna koa agny, ya, mbola misy fitiavagna koa agny, ke raha volagniko zegny, vadiko, namako, nareo tiako e, ya, za tsisy olo tsy tiako, karaha zay koa angamba ataontsika zany, atsika jiaby mila mifankatia koa.

Zinga alantsika fizengna iny fizengna taloha tany iny aloha avelatsika faro atsika fa tsy ande agnano raha azahoany devoly tsika faro ya atsika fa tsisy hoe ke mba ino toetry taloha ery setra be iny non tsy karaha zegny tsy mety a Madagascar e Madagascar atsika ty valera Valera Madagascar tsika ty. I Andry Rajoelina mi tonga izy jusqu'à ny farany. Mbao koa izy io. Izy angamba ny volaniko. Izy tsy hiala eo e. Ya. Tsy hiala eo. Koa tsy raha izy mivolgna hoe za hiala amin'ny place ko eto. Ngambany hoe taranaka boaka fara jiaby. Faly. Faly. Foto. Zavatra anjary. Zavatra hiseho. hiseho à Madagascar aty. Angamba any hozaho olo jiaby baka am sisiny any tonga avy mizaha à Madagascar. Tegna tsara Madagascar mafinaritra znao. Atsika marenjigny faly faly fotony tananatsika Madagascar faly atsika jiaby. Ka raha izay koa izany, raha volaniko amin'ireo mpanakanto aby io, antsika Zanahabo ko rehareha an'i Madagascar e! ya, antsika rehareha an'i Madagascar, ataova raha tsara mandeha, ataova raha mafalifaly olo mahita izy amin'ny sisiny any faly, ba zay zany Herin'i Madagasikara zany anareo mpanakanto Io koa tsara io de tsika mandeha ho azy koa I Andry Rajoelina tsy agnarantsika zany Tsy agnaranareo Tsy za za tsy agnatiny e Tsy agnaranareo zany Andry Rajoelina Jerevana anareo Ampiaina anareo Ataony zavatra mahafalifaly anareo Ya Koragna ty tsy dia maro be raha volaniko aminareo atsika zany mila mifandray atsika tsy mila miady zegny tsy mila fampiteniteny amy sisiny à gauche à droite non atsika tsy te ho azon'ny devoly e ya zegny no zaho e aleo mivavaka mivavaha mifankatiava